Ni yw Clwb Ffermwyr Ifanc Llangybi ger Pwllheli. Yn y misoedd dwytha, da ni wedi bod yn brysur iawn yn ogystal â gweithgareddau arferol y clwb, yn palu, chwnu a dyfrio yn creu gardd i'r ysgol leol.
Heno yw'r noson ola' i ni gwblhau'r ardd cyn ei chyflwyno i blant Ysgol Llangybi.
Haf ydw i a fi 'di cadeirydd Clwb Ffermwyr Ifanc Llangybi eleni. Mae gennym ni tua 40 o aelodau yn y clwb a chwarae teg mae pawb i fod yn gweithio'n galed iawn yn creu yr ardd i'r ysgol leol. A dyma ni Arianwen i ddangos chdi bach o'r ardd i chi. Cyn i ni ddechrau ar y gwaith rydyn ni'n edrych ddigon diflas yma, dim ond darn o gae, ond fel ydych chi'n gweld, bellach, mae wedi cael ei drawsnewid! Yn ogystal â'r gwaith garddio rydyn ni wedi creu ambell i beth yn yr ardd yma, gan gynnwys yr haul! Ac fel ydych chi'n gwybod, mae bob gardd angen haul i dyfu, felly bydd yr haul yma wastad yn twynnu! Un o fy hoff ddarnau i yn yr ardd ydy'r beipen. Mae'r beipen wedi cael ei dylunio ar gyfer tyfu mefus. Mae'r. Hen ddeiar tractor a'r beipen wedi cael ei ailgylchu ac mae yna dyllau amrywiol o'i gwmpas ar gyfer rhoi yr planhigion. Mae'r beipen wedi cael ei dylunio fel nad ydy malwod a anifeiliaid eraill ddim yn gallu dringo fyny i fita'r mefus. Felly, geith y mefus lonydd i dyfu!
Fel dych chi'n gwybod, heno yda ni wedi gorffen yr ar a heno hefyd yda ni'n cyflwyno yr ar i'r ysgol. Yn arferol, yn yr ysgol yda ni'n cyfarfod bob nos Iau ac felly mae cael y cyfle i roi rhywbeth yn ôl iddyn nhw yn rhywbeth pwysig iawn i ni fel aelodau. Sbïwch pawb, mae'r Plac yn mynd i fyny sy'n golygu o'r diwedd bod ni wedi gorffen!
Dwi'n un o aelodau newydd y clwb a mae'r ardd yn dod ffordd grêt ddod i nabod pawb. Ffrwyth Llafur, sgwrs rhyngddo i a'r athrawon ydy'r ardd a mae'n bleser cael ei gweld hi wedi gorffen o'r diwedd. Dwi wedi dysgu dipyn o sgiliau wrth helpu efo'r ardd, gan gynnwys, drilio. Dw i'n un o'r bobl sy'n bod yn peintio'r teiars, mae'n edrych yn gret.
Fel ydych chi'n gweld, mae pobl wedi dechrau cyrraedd. Mae'r plant yng nghwmpas i a'r athrawon a'r rhieni tu ôl fi. Felly, mae'n bryd i ni fynd i chwilio am Misus Owen, y, y brif athrawes, sef yn hyn brif athrawes i. Misus Owen! Misus Owen! Misus Owen! Da ni'n hynod o lwcus bod y ffermwyr ifanc wedi gafael ynni efo'r syniad o'r ardd i blant Ysgol Llangybi. Mae yna ffarmio da mynd ymlaen yn Llangybi, mae yna glwb ffermwyr ifanc arbennig o dda yma, a heddiw da ni'n gweld bod nhw wedi plannu mwy na jyst hada a phlanhigion. Mae nhw wedi plannu syniadau ar gyfer y dyfodol, dychymyg i'r plant a cynaladwyedd ar gyfer uh, yr ha. A dwi'n gobeithio gywch chi oriau o gysur yn i'r ha yma? Be da chi ddeud wrthyn nhw?
Croeso i chi gyd yma, da iawn, 'da ni gyd yma efo'r ardd heno 'ma, yr ardd hardd fel 'dych chi gyd wedi i henwi hi 'de, a del iawn ydi hi hefyd efo'r bloda 'ma yni hi. Felly, da i ddim i ddeud dim mwy 'de, jyst pob lwc i chi efo'r ardd, gobeithio gewch chi hwyl yn plannu a chwnu, ag os o's gynnoch chi ryw chydig o fefus i sbario, Dowch â nhw ata ni. Felly, pleser ydi gallu cyflwyno'r ar i chi. Off â chi i mewn.
Mae o'n rhywbeth neis i'r plant, dydy. Mae nhw wrth i bodda chwarae fo'r baw yma, dyn bydd o'n rhywbeth iddyn nhw fyd. A mae dyn ni bod mor lwcus efo ffermwyr ifanc yr ardal yma. Da iawn iddyn nhw yn oedd pob mwynhau. Mae gen i bedwar o blant yn yr ysgol a dwi'n gweld yr ardd yn um,

Dwi'n licio mefus.
Y mefus. Yeah.
A be ti'n hoffi, Lisa? Y bloda.
Y bloda. Wyt ti'n edrych ymlaen rhoi dŵr i'r bloda?
Ynddo.
Ac wyt ti'n mynd i fod yn bita'r moron? Uh -huh. Ac os ydych chi'n bita moron, be mae'n neud i chi? Da chi'n gallu gweld yn y twyll. Da chi'n gallu gweld yn y twyllwch, yndach?
Be ti'n edrych ymlaen i weld, Cerys?

Wel, yr iawn, mae wedi bod yn noson blwyddiannus iawn hyn am yswm ni'n dweud. Yndi, a mae'n amlwg hefyd yn bod ni'n glwb aml dalentog. Yn ennill yn y steddfod leni, yn mynd i lawr i Llanelwedd i gystadlu fo siarad cyhoeddus, ac yn llwyddiannus efo'r barnu. A dyn ni wedi profi rwan yn bod ni'n gallu garddio hefyd. Do, felly dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud hen ddigon o waith arian o'n tyd am adra. Ie. Yeah.
Lle mae Dai Jones?